Салам, сирӗнпе пӗрле эпӗ Саша Ҫиларман. Ку вӑл вунӑ ыйту кӑлар. Республикӑри паллӑ ҫынна эпир хамӑр пата хӑнана чӗнетпӗр, ӑна вунӑ ыйту паратпӑр, ӑна шӗкӗлчетпӗр, ӑна тӗпчетпӗр. Паян пирӗн патра хӑнара

пулсассӑн та йывӑрах пулман пулин те вӑл ҫав вӑхӑт юрлама чарӑннӑ чӑвашла юрлама чарӑнни.
Тунсӑхламан-и? Тунсӑхланӑ, ӑнсӑр парӑн те. Чӑваш сцена ҫинче ҫавах юрлас килнӗ пулин те аса илӳсем, паллах та вӗсем нумай пулнӑ.
Фанатсем
Фанатсем, фанатсем пулнӑ пуль-ха ӗнтӗ. Хӗрачасем, арҫын ачасем те хам те ҫыраҫҫӗ, юрисене, юрисене пурте пӗлеҫҫӗ, астӑваҫҫӗ, килӗштереҫ. Ҫавӑнпа та

Паянхи, паянхи пек э, нумай юрӑҫ пулман пуль тесе шутлатӑп ҫав вӑхӑтра. Вӑл вӑхӑтра питӗ дефицитлӑ пулнӑ-ши тесе, дефицитлӑ пулнӑ тесе калама пулать-ши. Э, ушкӑнсем те, э, ушкӑнсем ҫуккӑччӗ пуль ӗнтӗ ҫав вӑхӑтра. Ҫамрӑксем, ҫамрӑксене килӗштерекен ушкӑнсем пулман пуль ҫав вӑхӑтра. Ҫавӑнпа та ҫын пек пулса карӗ пулин те, пире пурте юратса, килӗштерсе кайнӑ. Юлташ тесе калама пулать пурте шутлатӑп. Мӗншӗн тесессӗн ҫав ҫын вӑл пире пуҫтарса Пурне те кашнине шыраса тупса пирӗнтен пире пуҫтарса пирӗнтен ушкӑн тӑвас тенӗ ӗнтӗ. Продюсер тесе калама йывӑртарах пуль, мӗншӗн тесессӗн продюсерсен вӗсен продакт урӑхларах ӗҫ тесе шутлатӑп. Эпир вара Пурте пӗрле пуҫтарӑнса, ушкӑнпа ларса, хам хӑшласа, хамӑр ӗҫсех шутласа кӑларнӑ. Мӗнле ӗҫлемелле, мӗн тумалла тесе. Игорь Аркадьев вӑл юрӑҫ, композитор, аранжировщик темелле ӗнтӗ. Вӑл юрӑсене ҫырса панӑ ӗнтӗ, эпир юрлакансем пулнӑ. Ҫавӑнпа та ытларах юлташ тесе калма пултарать, пултарать.
Ӳзер уйрӑм проект пулнӑ. Ҫӑлтӑрсен фабрики проектран тухнӑ ушкӑн мар?
Ҫук. Э, э, пирӗн ушкӑн юрлама тытӑннӑ хыҫҫӑн э, Ҫӗлӗк шухӑш кӗнӗ ӗнтӗ пире Ҫавӑн пекех ушкӑнпа пуҫтарӑнса, калаҫса ларса ӗнтӗ шуткӑнӗ пире. Вот мӗнле ҫынсене пуҫтарас-ши тесе, ҫӗнӗ юрӑҫсем пулччӑр тесе, ҫав ҫӑлтӑрсен фабрикине тӑвас шухӑшсем кӗрсе кайнӑ. Ҫӑлтӑрсен фабрикине пула питӗ нумай юрӑҫ пулса кайрӗ пирӗн республикӑра. Ӑҫта хӑтӑ вӑл Игорь Аркадьев курӑнмасть, ҫӗнӗ юрӑсем курмастпӑр-илтместпӗр? Пурӑнма хуларах пурӑнать-ха ӗнтӗ вӑл, Шупашкартах темелле ӗнтӗ. Ун пирки питех калаҫас та килмест, калас та килмест, тем каласан лайӑх. Ну, Вӑл халь те ҫавӑн пекех юрӑсем ҫырать, аранжировкӑсем туса ларать. Ҫав сӑйӑррах ҫавӑн пекех ҫавӑн пекех ӗҫлет. Хутшӑнатӑр, калаҫатӑр? Хутшӑнатпӑр, калаҫатпӑр. Хальхи ҫамрӑк ачасен йывӑртарах пуль ҫав чӑваш чӗлхине вӗренме, мӗншӗн тесен хуласенче ытларах вырӑсла калаҫаҫ пуль, калаҫаҫ-ха пурте. Эпӗ ӗнтӗ вара вот хама, хама пӗлсен те мӗн каласшӑн, эп мӗн пӗчӗкрен Шупашкарта ҫуралса ӳснӗ пулсассӑн та асаннесемпе, кукамайсемпе пӗрмай чӑвашла калаҫса тӑнӑ. Ҫавӑ мана пулӑшнӑ та пуль ӗнтӗ чӑваш чӗлхине пӗлме, унпа калаҫма ҫӑмӑлтарах, ҫавӑнпа та ҫӑмӑлтарах ӗнтӗ мана халь чӑвашла калаҫма. Вӗсене пула чӑваш чӗлхине пӗлетӗп те тесе каламалла ӗнтӗ. Хальхи ачасен вара мӗне ытларах чӑваш культурипе интереслемелле, чӑваш телевиденийӗсене пӑхмалла. Паллах та ӗнтӗ пирӗн кукамайсемпе, асаннесемпе пӗрмаях калаҫмалла, вӗсемпе хутшӑнаспӑт. Ҫав пулӑшать те пуль пирӗн чӗлхене пӗлме. Ҫемьерен килет. Ҫемьере вот калаҫаҫ, чӑвашла калаҫаҫ пулсассӑн, чӑваш чӗлхине хисеплеш пулсассӑн, палах та ачасене те ҫав куҫать пуль. Пӗр ҫирӗм ҫултан мӗнле курап-ши ӗнтӗ эп хама? Хама чун пама тумас пуль тесе шутлатӑп-ха ӗнтӗ ҫирӗм ҫултан та.
Тепӗр ҫирӗм ҫултан мӗнле шутлатӑн? Эсӗ эстрадӑра пулатӑн-и?
Калама йывӑртарах-ха ӗнтӗ. Ну, паллах та ӗнтӗ, эстрадӑра пуласси вӑл хамӑнтан килет. Туртӑну пулсассӑн, Чӑваш Республикинче пӗчӗкрен тесе калама йывӑртарах пуль-ха ӗнтӗ, ну ҫавах та ҫамрӑкранах чӑваш эстрадинче те, ҫавӑнпа та тепӗр ҫирӗм ҫултан та чӑваш эстрадинчен ҫухалмасть пуль-ха тесе шутлатӑп. Ҫавӑн пекех савӑнтарӑп. чӑваш халӑхне хамӑрӑн юрӑсемпе, ташӑсемпе. Нумай шутпа тепӗр ҫирӗм ҫултан эс чӑваш эстрада легенди пулма пултарать. Эс unu эсир эстрада историне кӗрсе юлнӑ. Халех калама пултарать про кӗрсе юлнӑ тесе. Тепӗр ҫирӗм ҫултан тен сирӗн ҫине пӑхса калама пуҫлӗҫ. Ак легенда утать тесе. Вӑл та пулин те пулма пултарать. Ку, паллах та, йывӑр ыйту. Ун пирки я нихҫан та шутламанччӗ те, пуҫа та пырса кӗрейменччӗ ун пек шухӑшсем. Ҫавӑнпа та Саша йывӑртах кунта хуралланӑ та. Ну, хӗрарӑм пулас килет-и? Пӗр кунлӑха та пулин.

Ӑнланмалла, эппин, эпир апельсин каччисене курнӑ пулсассӑн апельсин хӗрӗсене кураймастпӑр. Ҫук, паллах та, апельсин хӗрӗсем пулмаҫҫӗ пулин. Юрать.
Ну, республикӑн пуҫлӑх, республика пуҫлӑхӗ вырӑнче пулнӑ пулсассӑн Мӗн тунӑ пултӑм чӗршӗнтен. Мӗнле калаҫ-ха пирӗн пурнӑҫра? Земли крестьянам, рабочим, места рабочие. Ҫав ӗнтӗ ку шут. Республика пуҫлӑхӗ пулнӑ пулсассӑн пӗр кунлӑха та, тен, пӗр кунлӑха пулсассӑн

Пӗлетӗр-и, эпир ӗҫленӗ вӑхӑтра питӗ тӑрӑшса ӗҫленӗ, питӗ нумайрах материалсем, нумайрах клипсем снимать тума тӑрӑшнӑ ӗнтӗ. Кунне пӗр Икӗ-виҫӗ клип снимать тума пултарнӑ эпир. Ун чухне ҫакӑн пек термин ҫукчӗ, вируслӑ клип. Халӗ вӑл юлашки ҫулсенче пӗр-пӗр юрра илеҫҫӗ те, пӗр-пӗр видеоклипа илеҫҫӗ те вируслӑ теҫҫӗ. Ман шутпа, сирӗн вӑл вӑхӑтри клипсем шӑпах чӑваш эстрадишӗн вируслӑ пулнӑ. Ҫавӑнпа эсир куракан чунне ҫавӑрса илме пултарнӑ. Килӗшет-и ҫак шухӑшпа?
Килӗшеп, килӗшеп. Мӗншӗн тесессӗн пирӗн кашни юр вӑл хит пулса тӑнӑ. Кашни юрра ҫынсем пӗлнӗ, кашни юрра пирӗнпе концертсенче те юрлатчӗҫ. Мӗншӗн ҫамрӑк пулса тухнӑ тесе калама йывӑртарах ӗнтӗ мана. Темӗш Темшӗн ӗнтӗ ҫынсене, халӑха ҫав вӑхӑтри ячӗсене юрӑсем питӗ килӗшсе кайнӑ. Пурте, пурте кашни сӑмаха та пирӗнпе те пирӗнпе пӗрле юрлатчӗҫ. Халь те пӗлеҫҫӗ, халь те юрлаҫҫӗ. Халь те пӗлеҫ, халь те юрлаҫ. Калли илтесшӗн пек туйӑнать. Google Аркадьев феноменӗ пулӗ. Мӗншӗн тесессӗн Аркадьевӑн, э, Игорь Аркадьевӑн унччен те Альянс ушкӑн пурччӗ. Альянс ушкӑн ҫавӑн пекех туп-тулли зал пуҫтаратчӗ. Мӗншӗн эп ҫапла калама пултаратӑп? Эп хам э, ял клубне э, кукамай патне ял, э, канма кайнӑччӗ те, вара э, шӑпах Альянс ушкӑн килнӗччӗ. Э, эп вӑйпах кукамайран э, билет туянма укҫа э, ыйтса илтӗм. зал туп-тулли, ларма-тӑма вырӑн ҫук. Ман шутпа, сирӗн те шӑпах ҫакӑн йышши тапхӑр пулнӑ. Халӗ пеккине шел пулин те курма пултараймастпӑр. Халӗ мӗншӗн тесессӗн эп шутланӑ тӑрӑх халь пирӗн всего в достатке темелей. Халӗ интернет-пространство пирӗн питӗ развитый, халӑха питӗ евӗртемелле те мар. Чуна пуҫа тултар.
Евӗртарах халӑха тӗлӗнтерме ун чухне Ун пек вӑхӑт, ун чухне ун пек вӑхӑт пулман ҫав. Ҫавӑнпа та халӑх туртӑннӑ пулин те, ҫав концертсене ҫӳрекен, ҫӳрес тенӗ пулин те, мӗншӗн тесен паллах та курас килнӗ вӗсен ҫав артистсене. Илтнӗ вӗсем вот юрлаҫ тесе, юрӑсене илӗҫ. Вӗсем патне енчен те яла килес пулсассӑн, райцентра килес пулсассӑн нумайӑшӗ килсе курасшӑн пулнӑ пуль тесе шутлатӑп. Ҫава та пулнӑ пулин те, пулнӑ та ӗнтӗ. Ӑнланман та пулин те. Ну, эс ун чухне вунулттӑра миҫере пулнӑ эс?
Апельсин каччисем ушкӑнне лексессӗн эп вунвӑттӑра пулсан.
Куратӑн, мӗнле хӑвӑрт эс эстрада серепине ҫакланнӑ. Нумай ҫул пирки ӗмӗтленме кӑна пултараҫҫӗ. Эс вунват ҫултах республикипе республикипе паллӑ ҫын пулса тӑтӑн. хӗрсемшӗн чи малтанах. Ҫавӑнта пуль пулин Мӗншӗн тесен кашни кашни хӗрӗн килӗштерекен ачасем пулнӑ. Унта тата ҫамрӑк ачасем, хитре каччӑсем юрлаҫҫӗ тата. Паллах та япӑх юрламаҫҫӗ пек. Ҫавӑнпа та килӗштернӗ пуль пур, ҫавӑнпа та килӗштернӗ пулин те
Парлитрӑта пӗр килограмма песен тесе пире суяҫҫӗ-ши е суймаҫҫӗ-ши? Ӑна
калама йывӑртарах-ха ӗнтӗ. Э, унччен тесессӗн тӗрӗслесе курман хам та. Эксперт пулмалла апельсин енче. Пер литр сокра, пер килограмм, э, пер литр апельсиновый сокра, пер килограмм апельсин пур тесе калама йывӑртарах. Мӗншӗн тесессӗн сукса митха пирӗн
Порошокра. Ӑнланмалла мар. То ли, то ли вӗсем натуральный апельсинсенчен, то ли вӗсем порошокран тунӑскерсем. Ҫавӑнпа та апельсинсем хаклах пулмалла пулин те литр сокран мӗншӗн тесессӗн апельсин вӑл

Ну, чӑваш эстрадин пуласлӑхӗ пур тесе шутлатӑп. Мӗншӗн тесессӗн пирӗн республикӑра чӑваш музыкипе интереслекен ҫынсем питӗ нумай пуль тесе шутлатӑп. Ҫӗнӗ юрӑҫсем, ҫамрӑксем те, хальхи ҫамрӑксем чӑвашла юрлама тӑрӑшаҫ, чӑваш музыкипе интересленӗҫ. Ҫавӑнпа та пуласлӑхӗ пур тесе шутлатӑп. Халь апельсин каччисем ҫӗнӗ заставкӑпа таврӑнчӗҫ. Ҫапла калӑпӑр. Вот ҫак чӑваш эстрадин аталанӑвӗнче сан шутупа сирӗн мӗнлерех вырӑн пулать е пулмалла?
Ҫапла, халь ӗнтӗ пирсен каччисем ушкӑн ҫӗнӗ составпа ӗҫлеме пуҫлать. Владимир Ермолаев нумайӑшӗ ӑна пӗлеҫ. Нумайӑшӗ астӑваҫҫӗ те пуль формат ушкӑн Шупашкарта пирӗн пурччӗ. Нумайӑшӗ ӑна астӑвать те пуль. Халь вара пирӗн ҫӗнӗ состав ҫав ачапа Ну, пирӗн вырӑна ӗнтӗ юратакан зритель определять тӑвать пулчӗ шутлатӑп.
Куракансене мӗн каланӑ, мӗн сӗннӗ пулӑттӑр?
Хакларан та хаклӑ кураканӑм. Сире пурне те ырлӑх-сывлӑх сӑв сунас килет. Ачисен каччисем ушкӑн концерчӗсене ҫӳреме ан манса кайӑр. Вот ку чикерли тата ҫавӑн пекех ҫаканала ҫырӑнма ыйтас килмест-и сана? пирӗн кӑларӑсене сиктерсе хӑвармалла ан пултӑр тесен. Ҫапла, ҫапла, хаклӑран та хаклӑ туссем, хаклӑран та хаклӑ туссем, ҫак канала ҫырӑнма манса ан кайӑр. Тавах, тавах, Денис, чипер.
Концертсенче тӗл пуличчен.
Тепре тӗл пулччен.